Ech begréissen Äech ganz recht häerzlech zu enger neier Episod Filmléift. Wann Iech dëst Format gefällt, dann denkt wann Schiff drun ze liken an ze deelen. An dëser Episod geet et ëm deen neie Sci-Fi Film Ad Astra. Ob dëse Film am Sci-Fi Genre nei Grenze setzt an ob dat mat dësem Film ënnerhale gitt, dat gesitt alles hei bei Filmléift. Bei Ad Astra geet et ëm den Astronaut Major Roy McBride, dee sech virun allem doduerch auszeechent, dass e bei senger Aarbecht ëmmer héich konzentréiert a roueg bleift. Mee privat ass en iwwerhaapt net esou souverän, e bréngt et net fäerdeg zu anere Persounen eng Bindung opzebauen. Virun 30 Joer hat sech säi Papp Clifford McBride op d'Missioun gemaach, intelligent ausserierdesch Liewen ze fannen. Mee no laanger Zäit ass de Kontakt vum Clifford an senger Crew ofgebrach, déi momentan ëm de Neptun gekreest sinn. Mee elo, 30 Joer méi spéit, gëtt d'Äerd op eemol vun elektromagnéitesche Stierm geplot. Aus dem Verdacht eraus, dass déi Stier mat der verlueren ergaangener Missioun kéinten ze dinn hunn, hunn d'Behörden sech un de Roy gewend an deelen him mat, dass säi Papp eventuell nach um Liewen ass an eventuell och mat de Stierm zesummenhänkt. Elo soll hie sech op de Wee op de Mars maachen, fir vun do aus a kënnen eng Noriicht un säi Papp ze senden. Ob de Roy elo mat de Behörden zesummeschafft a wat wierklech hannert deene Stierm stécht, dat gesitt Dir alles am Kino bei Ad Astra. Also Ad Astra wäert definitiv d'Meenung vun den Spectateure splécken. An de Film ass scho mol definitiv kee Feel Good Movie. Dat si scho mol zwou Saachen déi een sech unbedingt muss bewosst maachen iert een dëse Film kucke geet. Als éischte Punkt muss ech mol soen dass de Film verdammt gutt ausgesäit. An dat ass mat sengem Budget vun 90 Milliounen am Sci-Fi Genre mol guer net esou einfach. Mee hei wäerten ouni zevill ze verroden e puer richteg spektakulär Biller op äerch waarden. Mee d'Optik ass jo bekanntlech net alles. Geschichtlech gesinn gëtt engem hei eng immens düster Story opgedëscht. An zwar dréint schei virun allem d'Geschicht ëm d'Bezéiung zwëschen dem Jong an sengem Papp. An déi ass, mol harmlos ausgedréckt, zimlech komplizéiert. Well an dësem Film gi sou Theme wéi Bindungsängscht, Traumae oder och Depressioune behandelt. Soumat gëtt déi ganz Weltraumthematik eigentlech nëmme Mëttel zum Zweck an thematiséiert eigentlech eppes ganz aneschters. An dat ass e Punkt, dee warscheinlech net jidderengem gefale wäert, well de Film verbreet eng immens melancholesch Stëmmung. Mir perséinlech huet de Film awer zimlech gutt gefall, well virun allem ass dat eppes, wat een net all Dag am Kino ze gesi kritt. A well de Film engem dann och nach eng Story bitt, déi een net wierklech erwaart huet. A schauspilleresch gesi bréngt dat hei de Brad Pitt fir mech och zimmlech gutt op de Punkt. Dee spillt de Roy McBride an hie weist hei Säiten, déi een net all ze oft vun him a Filmer gesinn huet. A virun allem ginn hei déi Bindungsängscht an déi Depressiounen immens gleefhaft vun him duergestallt. An och den Tommy Lee Jones weist sech hei erëm vun senger beschter Säit. Also um Cast gëllt deen Ament eigentlech net vill auszesetzen. Mee e klenge Kritikpunkt hunn ech awer nach. An zwar mussen a ganz ville Szenen d'Situatiounen nach erëm eng Kéier extra erkläert ginn. Wou et op ville Plazen einfach nëmme géing duergoen de Moment wierken ze loossen, mussen hei Gedanken nach ëmmer eng Kéier haart ausgeschwat ginn. An ouni dat wiere vill Zeenen nach vill méi emotional ginn. Mee leider ass dat nun esou ëmgesat ginn. Mee een Dealbreaker ass dat net unbedéngt, mee trotzdem stéiert et plazeweis. Mee trotzdem hält de Film mech mat senger Story a mat senge Charaktere permanent bei der Staang. An ass mat senge knappen 123 Minutten mol zur Ofwiesslung mol ëm eng Kéier relativ kuerz am Vergläich zu alleguerten deenen 3 Stonnen Epossen déi mer an der leschter Zäit haten. Mee méi brauch de Film och net. An sengen zwou Stonnen huet de Film alles erzielt a léisst och keng Froe méi op. Also genau richteg. Also fir ween ass dee Film da lo eppes? Also wann dir iech lo Sci-Fi Blockbuster erwaart wéi Interstellar oder Der Marsianer, jo da kéint der eventuell enttäuscht ginn. Mee wann der mol enk eppes aanschters am Sci-Fi Genre wéilt gesinn an iech e bëssen an eng melancholesch Stëmmung wëllt bréngen, jo da kéint Ad Astra tatsächlech eppes fir iech sinn. Schlussendlech kann ee soen dass de Film deen een oder deen anere Problem huet. Mee ënnert dem Stréch war ech zwou Stonne laang vun Ad Astra komplett ënnerhalen. Wat sot dir? Waart dir Ad Astra scho kucken a wéi huet en iech gefall? Erzielt mer et an de Kommentarer. A wéi schonn am Ufank gesot, denkt wann ech lift drun wann iech dëse Video gefall huet ze liken an ze deelen. An an deem Sënn verabschieden ech mech a wënschen iech nach ganz vill Spaass am Kino mat Ad Astra. We're approaching Mars. Space Gumble is my father's responsible.